Ähliňize salam dostlar! Men Şöhrat. Meniň YouTube kanalyma hoş geldiňiz. Bilýäňiz näçe wagtdan bäri wideo çekemok. Ýagny dürli sebäpler boldy. Şonuň üçin çekmedim. Indi ýagny uly hyjuw bilen, güýç bilen başladym. Nesip bolsa gowy wideolar bilen siziň garşyňyzda bolaryn. Bu günki wideoň temasy köp studentleriň bilmeýän ýagny temasy bolan Erasmus temasy hakda, Erasmus programmasy hakda. Erasmus programmasy näme? Nädip gidip bolýar nirelerde bar peýdasy näme şo barada bu wideo bu wideoda size aýdyp geçjek. Meň özüm şu Erasmus bilen geldim Portugaliýa şonuň üçin ähli detallaryny size berjek. Galanyny wideonyň dowamynda görüp bilersiňiz. I ýene bir haýyşym kanalyma agza bolup ýetirip goldamagyňyzy haýyş etýän. Erasmus ýa-da Erasmus Plus diýip geçýär. Bu görýäniz Erasmus programmasynyň logosy. Ýagny baýdagy. Erasmus programmasy näme etýär? Ýagny Erasmus programmasy Her uniwersitetde Erasmusyň ofisy bolýar. Ofis näme etýär? Uniwersitetler okuwçy ugratýarlar. Erasmus programmasynyň býujeti bilen okuwçy ugratýarlar. Okuwçy ugratýarlar, ýöne okuwçylara gezmek maksady bilen başga ýerleri, ýagny başga ýurtlary görmek maksady bilen ugratýarlar. Erasmus programmasy bir studende aýda, ýagny belli bir möçberde pul berýär. Ýagny meselem, ol her uniwersitetde görä çalyşýar. Ýagny Ýewropa ýurtlarynyň köpüsine gitseň, ýa bäş ýüz ýewro, ortaça bäş ýüz ýewro, ýa dört ýüz ýetmiş, bäş ýüz ýigrimi, her ýurda görä çalyşýar, bir hem uniwersitetlere görä çalyşýar. I sen uniwersitetde wagtyň bir ýyl Erasmusa gidip bilýäň, ýagny dört ýyl okaýan bolsaň, dört ýyl bakaraok, şoň bir ýylyny Erasmusda geçirip bilýäň, munda el geçirip bilýäň. iki semestr bir geçirip bilýäň. Ýagny iki semestr, her semestriň 5 aýdan birim 2 aý iş staž ýa-da praktika edip bilýäň başga ýerlerde. Öz ýurdunda etmeli ýa-da başga ýurda gitmeli, islendik bir ýurda. Birim Ýewropanyň ýurtlarynda. Erasmus nähili zat? Ýagny soňra oňa ýagny nädip tabşyryp biler? Köpiňiz bileňizok şu wagt uniwersitet Erasmus barmy, ýokmy. Sekretaryň ýanyna barýaň. Meselem sekretar bizde sekretaryň ýanynda bar. Biziň uniwersitetde. Şeýle gördük, tabşyrdyk, ýagny gazandyk. Ýagny Erasmus her uniwersitetlere bar. Ýagny meň dostlarym bar meselem gelen Gazagystandan gelen bar, Gyrgyzystandan, Täjigistandan, Russiýadan gelenler. Ýagny bar. Erasmus haýsy uniwersitetlerde bardyr meň pikirimje. Baryp gyzyklanyp görseňiz şol ýerde bar. Ýöne Erasmusda birazrak baha oýnaýar, bahaň azyrak ýokary bolmaly, ýöne baha ýokary bolmaly diýip, ýagny şert däl. Iňlisçäm hem bolmaly. Ýöne ýagny adam etmeýän bolsa bahaň pesräk bolup alyp gaýtýar. Ýöne rastdan soň bolmaly däl. Bu gysgaça Erasmus barada. Öbürem Erasmus 42 ýurtda bar. Onuň bütje Erasmus budjeti bilen okuwçylara pul tölenýär. I ýene bir zat aýdaýyn. Erasmusyň Ýagny siz uniwersitetiňizde SNE diýip bir gruppa bardyr. Olam Erasmus Student Network, ýagny doly ady. Bu näme etýär bu okuwçylara? Ýagny men Erasmusa geldim, şo SNE grup grupba maňa kömek etýär şolarda. Näme ýetmezçilik etýän zadym bolsa, näme gerek bolsa. Indi bula umumy gysgaça Erasmus barada. Men indi öz başymdan geçirenlerimi aýyp berjek, ýagny tejribelerde görenimi. Näme etdim? Men şu ýyl şu semestr gaýtmak üçin geçen ýyl gyşda ýagny fewral aýlarynda iki müň ýigriminiň fewralynda ýanwar fewralynda martynda şol töwerekler dokument tabşyrdym şeýle açylyşyk boldy ekzamenim erasmus üçin dokument alýas ýewropa ýurtlary Görýäň, ugrum haýsy ýurtda bar, haýsy ýurda gidesim gelýär, saýlaýaň. Atam men saýladym şeýle-şeýle, gidesim gelýär. Iňlis dilimem bardy birazrak. Onsoň üç ýurt saýlamaly. Erasmusa tabşyrmak üçin üç sany uniwersitet saýlamaly üç ýurtda. Ýagny men Portugaliýany saýladym, ondan soň Italiýany saýladym, soňam Türkiýany saýladym. Birinji Portugaliýany saýlapdym ýöne. Nesibäme geçdim, geldim. Ondan soňra dokumentimi tabşyrdym. Bir aýdan soň zat be ne şine ýygnak boldy şo geçen o alan okuwçylarynyň arasynda şeýle şeýle geçdiňiz dokumentler taýýarlamaly a indi garaşyldy bolýar taýýarlamaly taýýarlamaly geçiň geçdik bu ýylyň ikinji semestr üçin okuw başlady iki müň ýigrimi iki müň ýigrimi bir okuw ýyly noýabr aýlary geldi doly belli boldy indi gitýänimiz indi gitmek üçin nämeler gerek gitmek üçin şaýanda wiza Boldy bir wiza, biz üçin wiza gerek, ýöne siz Ýewropa watandaşy bolsaňyz wiza gerek. Meselem Erasmus Türkiýede isleňiz wiza gerek ýa men Portugaliýa üçin wiza ýagny gerek boldy. Wiza üçin dokumentlerimi taýýarladym. Ýagny biram kiçi kiçi dokumentler bar öz şäheriňden ýa bolmasa pasol ýagny pasolstwodan gerek dokument bolup bilýär. O dokumentlerem taýýar boldy dekabr da zatdaýyn dekabr da Taýýarladym-da garaz hemme zatlarymy. Birinji semestr okap ýörün öz uniwersitetinde. Ekzaminler zatlar gutardy. Ýöne şerda bir gyzyk esasy zatlaram aýdyp geçeýin ressansaň bolmaly däl. Ressansaň bolsa gaýdyp bilmeýäň erasmusa. Ressansasyz bolmaly. Wiza ýerine geldi indi. Biz şu wagt covid Ýagny ýagdaý bolansoň, men wizamy gijräk aldym. Dördünji fewralda tabşyryp, ýa apreliň başlaryna aldym, bä altylaryna barmy, iki aý sürdü, aldym, indem iki aý dowam etdi alma. Asyl kyrk bäşini maksimum kyrk bäşinde berýäs diýdiler, ony juda gowy zat bolup, biraz gijikdirdiler. Altysyna wizamyzy alyp, ýedisine-de uçara bilet aldyk. Indi şo wiza almak üçin ýene-de dokument, esasy dokumentleriň biri, biz üçin notariusdan geçirmeli dokumentler bar. Biram ätiýaçlyk hat bolýar-a ýagny. Ätiýaç üçin hat alýaň, ýagny ol bir ýerde bir saňa bir zat bolsa, şolar jogap berýär. Şo dokumentlerem aldyk, wizäňi aldyk. Hop, bir günde geldik indi Portugaliýa. Gelensoň, bärde näme okaýaň? Indi ne esasy gyzykly ýeri? Bärde gaýtmazyňdan öň sen sapak saýlaýaň. Ýagny bäş sany, alty sany öz kredidim näçe sany? Meselem, mende otuz kredit, otuz kredit üçin bärde näçe sapak saýlamaly? Bäş sapak saýladym, alty kreditden gelýär. Şol öz uniwersitetim aňarda okaýan uniwersitetime, uniwersitetde okaýan sapaklaryma meňzeş sapaklary saýlaýan bärde-de. Iňlisçe okaýan, lýuboý ýurda gitseňem iňlisçe okaýan i biram Erasmus saýlan ýeriňde gör, ýagny uniwersitetiňde görkezýär şaýanda. Iňlisçe bar, türkçe okap bilýäň ýa Türkiýä gitseň, Poloniýa gitseň, Poloniýanyň öz dilinde okap bilýäň. Şolar ýaly her hili görkezýär. Ýagny maglumatlar bar. I men geldim, gijräk geldim. Erasmusda okuw, Erasmus studentleri bilen tanyşdyk. Ýagny başladyk okuwa ýuwaş-ýuwaş. Şu wagt covid ýagdaýym gowalansoň biz okuwa gatnap başladyk. Portugaliýa barada inte köp zady aýdyp biljekge indi näil gelşim barada aýtsam Rumyniýadan Buharestden ýagny Belgiýa uçdum ilki bilen. Belgiýa uçdum Belgiýadan soňam Belgiýada samolýot çalyşdym. Ondanam Portugaliýa, ýagny Porto şäherine geldim. E ondanam awtobus bilen öz kiçi şähere, kiçi bolýan şäherime, ýagny şu wagt okaýan Bragança şäherine geldim. Bu meň bolýan şäherim Ispaniýa ýakyn. Bu başy, ýagny Erasmusyň ýaňyr başlan, gelenine iki hepde, bir hepde boldy, bir-iki hepde bolupdyr. Nesip bolsa, dowamly wideolar çekip, ýagny Portugaliýa bilen hem tanyşdyraryn sizi. Ýa bolmasa aýlanmagyna gitseň başga ýurtlara, olar bilen hem tanyşdyraryň. Iş ýördi indi netijäni aýdaýyn. Erasmus programmasy şu wideony görýänleriň ýüzde togsany gidip biler şo programma bilen. Gidiň maslahat berýän programma. Esas tarap size aýda pul berýärler. Ýagny Türkiýeden Ýewropa gaýtsaňa pullar üýtgeýär, normal uniwersitetiňe görä üýtgeýär. Ýagny köp ýurda üç ýüz ýewro berýärler aýlyk, köp ýurda bäş ýüz ýewro. Ýöne biziň uniwersitetden gitseň, ýagny bäş ýüz ýe-, Türkiýä, biziň uniwersitetden Türkiýä gitseň dört ýüz ýetmiş ýewro, başga ýurtlara gitseň bäş ýüz ýigrimi ýewro berýärler. Erasmus programmasyny hökmany tabşyryň, öz uniwersitetiňize baryp gyzyklanyň bardyr. I. Erasmus programmasy size aýda bä-, Dört ýüz, bäş ýüz ýewro aralygynda pul berýär. Ýöne Türkiýeden başga ýurtlara gitseň üýtgeýän ýurtlar, ýagny her ýurduň özüne görä üýtgeýär. Ýagny Russiýadan Ýewropa ýurtlaryna, Rumyniýa gaýtsaň meselem, Russiýadan ýedi ýüz ýewro berýärler aýlyk. Olam saňa ýetýär, ýagny saňa ýet hasaplanan pullar ýeter ýaly derejede berlen ýene. Bakalawr okaýaňyz, meselem bakalawr okaýan bolsaňyz iki semestr tabşyryp bilýäňiz, iki aýam praktika ýa iş staž edip bilýäňiz. Master doktorlar. Master okaýanlaram, doktorantura okaýanlaram şular ýaly wiktany okaýan. Olaram edip bilýän Erasmus. Näme wideo şeýleräk meň pikirimçe. Ýagny Erasmus programmasy gowy programma. Gazandym. Geldim. Ýagny pul zat berdiler. Jaýy da berdiler. Jaýy özümiz tapyp bermediler. Eý wideoň soňunda aýtjak zadym şu wagt wideony görüp oturanlaryň ýüzde togsany kanalyma agza bolanok, ýüzde ony agza bolýar. Eý bulam birazrak gaty pes netije berýär. Siz meni goldap, agza bolup, dostlaryňyz bilen paýlaşsaňyz, has gowy wideolar gelip biler. I, ýene bir zat, şu programmany köp seniň köp tanyşlaryň bilenok, dogry dälmi? Ugrat tanyşlaryňa görsün, ýagny olam bilsin şeýle zadyň barlygyny i olam tabşyrsyn, ýagny Erasmus gazansyn. Mugt Ýewropa aýlansyn. Başga näme aýdyp bilerin. Başgada şular ýaly programmalar bolsa habarlaş ýagny size ýetirip duraryn. I ýenede size indiki wideolaryň kriptowaluta barada I biram education maksatly biram syýahat gezelenç maksatly wideolar geler. Şo wideolaryň hiliniň artmasy üçin agza boluň, laýk goýuň I dostlaryňyz bilen paýlaşyň ýeterlik.